Helo pawb a chroeso nôl i Pop Ti. Heddiw ma, dwi yn cyflwyno gêm bach special sgynnon ni ar y sianel ma. Sialens 5 eiliad, lle dwi'n mynd i ofyn i'r pobl lyflu yma, dydwch helo pawb. Helo! Hiya! Dwi'n siŵr bod chi'n cofio pwy dyn nhw yn dydach. Cadi Gwenno a Jed. Hiya! Um, so, dwi'n mynd i roi categori Yr un ydych chi, iawn? A dych chi'n gorfod enwi tri peth o fewn y categori yna mewn pump, ia, pump eiliad. Mae'n lot o amser.
Ond ar ôl enwi y tri peth o fewn y categori yna, dych chi'n gorfod pwyso eich buzzers lyfli chi er mwyn locio fo i mewn. Ga i glywed un chdi, Jed? Ww, aggressive. Gwenno?
O! Ag eto. A ni. Lush. Cads. Ooh. Nasty buses.
Boys, be da ni angen deud cyn mynd mewn i'r fideo? Wel, mae'n bwysig iawn bod chi gyd yn telesgrifio i'r sianel. Ie. Gadael hoff.
Gwasgu'r gloch notification. Fel ni, rydych chi byth yn methu fideo. Na. Os da chi'n cael o'n anghywir, mae'r cwestiwn wedyn yn mynd ymlaen i'r person nesaf, so maen nhw'n cael cyfle i

Oce, os ti'n gweud.
Barod?
Rhaid ni fod yn barod. Oes. Iawn.
Barod? Barod. Cadi. Enwa tri peth allwch chi ffeindio mewn cegin. Go. Sosfan, microwave, tegell.
Da iawn, Cadi! Mewn dau eiliad! 2.47 dy eiliad. Mae hynna'n record ar y channel yma. Record. Briliant, da iawn chdi, Cadi. Wel, pwynt i Cadi. Ie. Reit, ymlaen i Gwenno. Ti'n barod, boi? Bring it on.
Enwa iawn.
Tri peth ni di ffindio yn yr Eisteddfod. Go.

Da ni'n mynd ymlaen i'r rownd nesa rwan.
Ww! Chi'n teimlo'r nerves eto? O, do. Ti'n meddwl fi ddim rili da hyd yn hyn. Ie.
Cadi, ti fyny eto. Enwa' tri peth ti'n gellu ffeindio yn Winter Wonderland. Go. Yym. O!
O gosh! O! Mae di!
Mae di colli! O!
Ti di colli?
O! Cadi, be oedd hynna? Iawn, Gweno, barod? No. 3, 2, 1, go! Olwyn fawr, hot chocolate, um, ice rink.

Shelf. Da iawn. Tri pwynt i Gwenno. Yes! A Cathy a Jed, efo un. Reit, Jed, ti'n barod? Barod. Barod, neu beidio. Tri peth ti'n gallu ffeindio mewn archfarchnad. Afal, afale, bananas,

Odw.
Enwa tri peth ti'n neud cyn mynd i gwely. Go! Golchi gwyneb, brwsio dannedd, cael dŵr. Wow!
Wow.
Mae hi 'di torri record 'i hun.
O! Dau eiliad a

Topping pizza. Go! Pepperoni, ham, madarch. Da iawn chdi, Cadi. Na, fod, a da iawn, Cadi. Uh, Gwenno, yeah. gobeithio bod ti licio y uh, uh, uh, pwnc yma, da. O na, ti'n fel sic.
Gwen... Gwenno, elli ti enwi tri Pokemon. O, ti'n... Na, sori. Mae hwnna'n ridiculous. Mae teimar chdi mynd.

Charmander, Charizard a Squirtle.
O, reit. Yes! Hwnna'n ridiculous. Da iawn, Jed. Reit, mae gen i ni un categori ar ôl. Jed, so, ti'n cael siawns rwan. I gael ddau bwynt. I ennill y cwbl lot.
Eisiau ti enwi tri pwnc ysgol. Go! Mathemateg, gwyddoniaeth, Saesneg. Da iawn ti.

42. A Cathy gyda 3.3. Iawn. Loser! Diolch yn fawr iawn pawb am wylio. A gobeithio tro nesaf nid Cathy nid yn well. Mae siarad i ni stydio'n planedau. Bye-bye, Cadi. Ta-ta, Cadi.
Diolch yn fawr iawn iddo chi am wylio heddiw. Cofiwch i ddannysgrifio i'r channel.